اما بعد السلام علیکم و رحمە اللە و برکاته خوای تبارک و تعالی هەر هەنگاوێک کە ناومانە و هاتووین بۆ مزگەوت هەر هەموویمان بە عیبادەت بۆ بنووسێت و یەک بە حەوسەت و زیاتر لەم مانگی پیرۆزی ڕەمەزانەیا پاداشتمان بداتەوە داواکارین لە خوای پەروەردگار لە ڕۆژی قیامەتیشا بمانخاتە ژێر سێبەری عەرشی خۆیەوە بەڕێزان خۆشەویستان میوانانی ئەم ماڵە خنجیلانەی خوای پەروەردگار، دەمەوێت لە خزمەتتانا باسی ئەوە بکەین کە هەموو جوڵەیەکی ئینسان عیبادەتە، هەموو جوڵەیەکت عیبادەتە، بە مەعنایەکی تر عیبادەت فەلسەفەی تەمەنی ئینسانە،

تەنها بۆ عیبادەت کردن ئەمەش بەچی ئەمەش بەوەی کە لەو ڕۆژەی تۆ لەدایک ئەبیت جوڵەکانی تەمەنت هەمووی بە عیبادەت بۆ ئەنوسرێ هەتاوەکو ئەو ڕۆژەی لە دونیا دەرەچیت وە هەر کردەوەیەکی چاکیشت لە دوای خۆت بەجێ هێشتبێ هەموویت بۆ دەگەڕێتەوە لە دوای مردنی خۆشت بۆیە زۆر زەرورە ئێمە ئاوا تەعامول لەگەڵ ژیانمانا بکەین، ئاوا تەعامول لەگەڵ مامەڵە و و و مامەڵەشمان بەو شێوازە بێت لەگەڵ ئایینی پیرۆزی ئیسلامی خۆمانا. ئەگەر تۆزێک لەمە بڕۆینە دەرەوە و دوایی بگەرێینەوە سەر بابەتەکە، خوای تبارک و تعالی هەرچی مەخلوقاتی هەیە دروستی کردووە، هەر بۆ عیبادەت دروستی کردووە. سەیرەکەین کە خوای گەورە مەلایکەتی دروست کردووە هەموو مەلایکەتەکانی خوای پەروەردگار لە خزمەتی خوای پەروەردگاران بە بەردەوامی خەریکی عیبادەت کردنن بەبێ ئەوەی مەعسیەت و لە فەرمانی خوای پەروەردگار دەرچن و تاوان بکەن هەمووشیان خەریکی عیبادەتن ئەوەی کە خوای پەروەردگار فەرمانیان پێ ئەکات بۆ نموونە لە ئاسمانی خۆمانا لە ئاسمانی دنیایە شوێنێک هەیە پێ وترێ بەیت العزە ئەم شوێنە هەموو ڕۆژێک حەفتا هەزار مەلایکە دەڕواتە ژوورەوە و سوجدە بۆ خوای پەروەردگار ئەبات و نایەتە دەرەوە. دوێنێ حەفتا هەزار ڕۆشتووە، ئەمڕۆ حەفتا هەزار ڕۆشتووە، بەیانی حەفتا هەزار ئەڕوات، لەوەتەی ئەرز و ئاسمانی خوای گەورە دروست کردووە تاوەکو ئەو ڕۆژەی ئێمە لە دونیا دەرەچین، ئەمە هەموو ڕۆژێ حەفتا هەزار مەلایکە دەچێتە ژوورەوە. ئەمە یەکێک لە نموونەکان. دی تەسەور کەن خوای پەروەردگار چەند مەلائیکەت بە ملیارەها مەلائیکەتی هەیە هەمووی لە خزمەتی خوای پەروەردگارە و عیبادەت بۆ خوای پەروەردگار ئەکەن لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر بێینە خوارترەوە تۆزێ سەیری ئەم ئەرز و ئاسمان و ئەم ژینگەیی خۆمانا بکەین سەیری ژینگە بکەین سەیری چواردەورمان بکەین سەیری ئەم سەوزایانە بکەین سەیری ئەم هەموو دار و درەختە بکەین هەر هەمووی عیبادەت بۆ خوای پەروەردگار ئەکەن بۆیە بەڕاستی بێ ئاوا سەیری عیبادەت کردن بۆ خوای پەروەردگار بکەین هەموو چوار دەوری ئێمە خەریکی عیبادەتن بۆ خوای پەروەردگار ئەرزەکان ئاسمانەکان ئاوەکان مەخلوقاتی ناو ئاو دەریایی و تەواوی ژینگە هەمووی عیبادەت بۆ خوای پەروەردگار ئەکەن بۆیە زانایەکی ئەمریکی هاتبوو چی کردبوو بەحسێکی زۆر گەورەی کردبوو دەیوت ئەم ژینگە و ئەرز و ئاسمان و ئەم ئەم ژینگانەی کە هەیە هەموویان عیبادەت بۆ خوای پەروەردگار ئەکەن نەیە ئەو نەیەزانی عیبادەت کردن چۆنە و چیە بۆیە سەیریان باسەکەی لەوە بوو ئەیوت ئەمانە قسە ئەکەن ئەو ئەیوت بە مەعنایەکی تر ئەیوت ئەم گیژ و گیایەی کە لەناو لەسەر ئەرزا هەن ئەمانە قسە ئەکەن و فعلەن قسەکەشی تۆمار کردبوو ڕۆشتبووە زۆر وڵات چوو بووە یابان چوو بووە ئەڵمانیا چوو بووە چەند وڵاتێکی تر فرەنسا ئاخیر شت هاتە بێرمیگام سیتی یونیڤێرستی لێرانە وتی بەحسەکەم کەشفەکەم ئیتر دوای دە ساڵ لێکۆڵینەوە هات بەحسەکەی کەشف کرد بەچی؟ بەوەی کە وتی کۆمەڵێک دارو درەختی هاوردبوو وهروەها ڤیدیۆکەی پیشان دان بە سلای شۆ و هەمووش پیشانی خەڵکی دا کە ئەمانە دەنگێکیان لێ دێتە دەرەوە و فعلەنیش دەنگەکە دەهاتە دەرەوە بۆمنە لە بەینی دوو دارە یا لە بەینی گەڵاکانا دەنگێک ئەهاتە دەرەوە هەمووی دابووی لە چەپڵە بۆی و بەڕاستی تۆ شتێکی گەورەت کردووە و ئەیوت من دە ساڵە بە تەمام لێیان تێبگەم بەداخەوە نەمتوانی لێیان تێبگەم مامۆستایەک لە جامیعەی بێرمیگام هەستا بۆ سەر پێ و تی وەڵاهی دە ساڵە عەزێتی خۆتت داوە خۆ لە قورئانەکەی مێ باسی ئەوانە کا کە عیبادە دەکەن بۆ خوای پەروەردگار بەڵام ئەفەرمێتیش کە تۆ لێی تێناگەی هەزار ساڵی تریش بە دوایە بڕوا ئەوەیشی لە دوای تۆوە دێ بۆ ئەم بەحسە ناتوانێ لەمە تێبگا

موسوڵمان بوونی چەندین بانک چەندین کەسایەتی گەورە و زانست زا زا ئەو کەسانەی کەوا عالم و زانای گەورەن بۆیە بەڕاستی ئەمانە هەموو عیبادەت بۆ خوای پەروەردگار ئەکەن بەبێ ئەوەی سەرپێچی خوای پەروەردگاریش بکەن ئەوەی کە لە مەخلوقەکانی خوای پەروەردگار سەرپێچی خوای پەروەردگار ئەکا بەشێکە لە ئینسان لەگەڵ بەشێکە لە جنەکان وە هەروەها جنیش پێش ئینسان دروست بووە بۆیە خوای پەروەردگار ئەفەرموێ ئینسان و جنۆکەمان دروست کردووە بۆ عیبادەت لەگەڵ ئەوەشا سەی چ ڕێزێکی لە ئینسان ناوە خوای تبارک و تعالی ئەفەرموێ چی ولقد کرمنا بنی آدم لەناو هەموو مەخلوقەکانیا ڕێزێکی تایبەتی لە ئینسان ناوە ئەم ئینسانە ئەبێ بەڕاستی لە خزمەتی خوای پەروەردگاری خۆیا بێ ئێمە بۆ نموونە کە لە وەکو وتم لە فەلسەفەی تەمەنی ئینسان عیبادەتە، ئەبێ لە تەمەنی خۆمان تێبگەین ئایا ئێمە چۆن ئەتوانین هەموو جووڵەیەکی ژیانی خۆمان بکەین بە عیبادەت؟ هەموو جووڵەیەک، بۆ نموونە تۆ کاتێک کە لەناو ماڵیت جوان تاموول کردن و خزمەت کردن و و ڕێنمایی کردن و پاراستن و ئەمنیەت و حەیا و حورمەتی ماڵەکەت بۆ تۆ عیبادەتە، پەروەردەیەکی جوانی منداڵەکەت بۆ تۆ عیبادەتە، دەرگات کردەوە هاتیتە دەرەوە بە پێی ڕاست هاتیتە دەرەوە عیبادەتە، هەروەها چوویتە دەرەوە ڕێزت لە دراوسێکەت گرت هەر عیبادەتە، سواری سەیارەکەت بوویت جوان سەیارەت لێ خوڕی هەر عیبادەتە، چونکە تۆ عەزێتی خەڵک نادەی ئازاری خەڵک نادەی، لەگەڵ ئەوەشدا نەتدا لە تەرافیک لایتی سوور هەر عیبادەتە بۆ تۆ، لەگەڵ ئەوەشدا چوویتە سەر کارەکەت و باشترین و چاکترین کارت کرد عیبادەتە، خیانەت نەکردن لە ساحێب ئیشەکەت عیبادەتە، ئەمە بێ هەموو بۆی تۆ هەموو جوڵەیەکت عیبادەت بێ هەروەها ڕێزگرتن لە خەڵک ڕێزگر جوابدانەوەی سەلام سەلام کردنی خەڵک تەلەفون کردن و سیلەی ڕەحم بەکار هێنان بەرامبەر بە کەس و کار لە کوردستان سەردانی کردنی ئەو کەسانەی کەوا نەخۆشن کەسێک کە پێداویستی و پێویستیەکی هەیە پێویستیەکەی بۆ پڕەکەیتەوە ڕەحم لە منداڵێک ئەگری ڕێز لە گەورەیەک ئەکەی بۆیە ئەمانە هەمووی عیبادەتن بۆ ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەی خۆمانا ئەبێ ئێمە هەموو هەڵسوکەوتەکانمان بەم شێوازە بێت حەرچیەک جوڵەیەکت کرد خوای تبارک و تعالی لەو جوڵەیەت ڕازی بوو عیبادەتە بۆت بۆیە لە فەرموودەکەیا دەفەرموێ ئینسانی موسڵمان نابێ دوو ڕۆژی وەکو یەک بێ ئەمە حیکمەت لەم قسەیە چییە؟ حیکمەت لەم فەرموودەیە چییە؟ ئەوەیە کە بۆ نموونە کە تۆ دوێنێ تاوانێکت کردبێ ئەمڕۆ نابێ بیکەی ئەگەر دوێ کە کۆمەڵێ چاکەت بووبێ ئەمڕۆ بێ زیاتری کەی ئەگەر دوێ کە سونەتێ کەمترت کردبێ ئەمڕۆ زیاتری کەی ئەگەر دوێ کە خیرت نەکردبێ ئەمڕۆ خیرێک بکەی کوابوون نابێ دوو ڕۆژی موسڵمان لە یەک بچێ بۆچی؟ بۆ ئەوەی تۆ هەموو ڕۆژێکت لەناو عیبادەتا بیت و هەروەها چۆنیش سەیر عیبادەتەکان بکەین، بۆ نموونە ئێمە چۆن سەیری نوێژەکانمان ئەکەین، ئەگەر تۆ لە فەلسەفەی نوێژەکەت تێگەیشتی، کاتێک کە ئەڕۆیتە خزمەت خوای پەروەردگار ئەوەندە بە شەوق و زەوقەوە ئەڕۆی هەر حەز ناکەی نوێژەکەت تەواو کەی،

خوای تبارک و تعالی لەو بەینە شت خۆشەبێ هەروەکو لازۆربەی فەرموودەکانا لەم لەم مانگی پیرۆزی ڕەمەزانە گوێتان لێ بووە من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ئەمە فەلسەفەی نوێژە ئینسان ئەبێ ئاوا لە نوێژەکەی تێبگا ئێمە بۆچی نوێژەکەین بۆی هەموو کاتێک لە بەینی نوێژ بێ نوێژ ئێمە پاک بینەوە و بە پاکی بگەڕێنە بۆ لای خوای پەروەردگار لە سەروی ئەمانەشەوە ئەرکانێکی تری گەورەترمان هەیە لەوانەیە تۆ لە ڕەمەزانیشا سستیەکت کردبێ و تەمەڵیەکت کردبێ ئەوجا حەجی بۆ داناویت یەکێکە لە فەرزەکان ئەم حەجە ئەبێ لێی تێبگەین خەڵک بۆچی ئەچێ بۆ حەج خۆ ناکرێ تۆ نەزانی بۆچی ئەچی بۆ حەج بۆ ئەچی بۆ حەج کە خوای پەروەردگار لە گوناهی لەوەوپێشت خۆش ئەبێ ئەمە یەکێکی ترە لەوەی کە ئێمە بتوانین لە نوێژ بەو شێوازە تێبگەین و هەروەها لە عیبادەتکردنی حەجیشا بەم شێوازە تێبگەین ئیتر هەموو عیبادەتەکانی تریش بە ڕۆژوو بوون ئێمە چۆن ئەتوانین بە ڕۆژوو بین کاتێکە بە ڕۆژوو ئەبین ینی پاداشتی ئەم ڕۆژووە خی تەبارەک وە تەعاالات دایناوە بە تایبەتی پاداشتی ئینسانەداتەوە ئێمە چی بکەین بۆی ڕۆژەکەمان پڕبەرەکەتر بێ یەکێک لەوەی کە ڕۆژەکەمان پڕبەرەکەتر ئەک ئەوەیە کە تووڕە نەبین، ئیزعاج نەبین، خەڵک ناڕەحەت نەکەین و هەروەها ناشکری دەرنەبڕین و هەروەها زیاتر عیبادەت و بەندایەتی تیا بکەین یەکێک لەو عیبادەتانەی کەوا لە مانگی ڕەمەزانی پیرۆزە ئەکرێ و پاداشتێکی زۆر گەورەی لەسرە قورآانە قورآن لەم مانگی پیرۆزەدا بەزیوەتە سەر ئەرز قورآن ڕێزێکی گەورەی هەیە لە دڵی هەموو موسوڵمانانە ئەوەی بەرکەوتەی قورئانی هەیە خوای پەروەردگار رێزداری کردووە بۆنمونە جبرائیل بەرکەوتەی قورئانی هەیە چونکە قورئانی هاوردۆتە بۆ پێغەمبەری خوا صلی اللە علیه وسلم لەدوای دابڕانێکی زۆر لەبەینی پێغەمبەر عیسا بۆ پێغەمبەری خۆمان صلی اللە علیه وسلم نزیکی پێنج سەد و چل ساڵ هیچ وەحیەک لەسەر ئەرزا نەبوو یەکەم جار کە ئەو قورئانی هاوردە سەر ئەرز سەرداری مەلائیکەتەکانە وە هەروەها ئەو پێغەمبەرەش کە قورئانی بۆ دابەزیوەتە خوارەوە خۆشەویستی خوای پەروەردگارە ناوی لەگەڵ ناوی خوای پەروەردگارە بە پیرۆزی هاتووە لە تەوحید و لە عەقیدەی ئێمەیە بۆیە بەڕاستی ئەو پەڕی ڕێزی گەورەی هەیە لە دڵی موسوڵمانانا وە هەروەها ئەو شارەی کە قورئانی تیا دابەزیوە نوێژێکی یەعنی سەد هەزار نوێژە حەج ئینسان ئەچێتە ئەو شارەی کەوا قورئانی تیا دابەزیوە بۆیە سەیرە کەی ئەو کەسانەش کەوا ئەچنە خزمەتی قورئان پاداشتێکی زۆر گەورەی لەسەر وەرەگرن بۆ نمونە ئەو کەسەی کە قورئان ئەخوێنێ ئەو کەسەی کە ئایەتەکانی خوای پەروەردگار ئەخوێنێت سەیر کەن بزان پاداشتەکەی چۆنە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمێ انا لا اقول لكم الف لام میم حرفا ولكن الف حرفا ولام حرفا ومیم حرفا لکل منها چی عشر حسنە واتا تۆ هەر حەرفێکی قورئان ئەخوێنی بۆ نمونە ئەڵێی بسم اللە الرحمن الرحیم یاتا تۆ بەس بەس ئەیکەیتەوە نۆزدە پیتت هەیە نۆزدە جار نۆزدە جار دە حەسەنەیت بۆ ئەنووسێت و دوای زەڕبی حەوسەتیش کە بزانە کاچەن و لە مانگ ڕەمەزانیشە پاداشتەکەشی زیاتر ئەبێ بەم شێوازە لە قورئان تێبگەی بۆیە کاتێکە ئاوا لە قورئان تێگەیە چیتە خزمەتی قورئان زۆر بە شەوق و زەوقەوە بۆیە چی زۆر بە حەماسەتەوە قورئان ئەخوێنی وە کاریگەریشی لەسەر ناخت دروست ئەکا قورئان ئەبێ کاریگەری لەسەر ناخی ئینسان دروست بکا بۆ لەبەرئەوەی ڕەنگ بداتۆ لە ژیانی ڕۆژانەیا ناکرێ ئێمە هەر قورئان بخوێنین و قورئان لەبەر کەین و قورئان دەور کەینەوە و خەتمی بکەین و بەڵام لە ژیانی ڕۆژانەمانا دیار نەبێ وەسفی ئەو کەسانەی کەوا قورئان ئەخوێنن و قورئان لە ناو دڵیانایە چیە لە قورئانا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللە وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم آیاته چی زادتهم ایمانا سەیرکە ئەو کەسەی کەوا قورئان ئەخوێنێ زیکر و یادی خوای پەروەردگاری لا ئەکرێ قورئانی بەسەرا ئەخوێنرێ دڵی ڕائەچەڵەکێ هەناوی قورئانە دڵی ڕائەچەڵەکێ ئامادە ئەبێ بۆ قورئان دواتریش گەر ئایەتەکانی قورئانیان بۆ خوێنرایەوە بەسەرا خوێنراوە یان قورئانی خوێندەوە چۆ خزمەتی ئایەتەکان چی زادەت هوم ئیمانا واتا بە قورئان ئیمان زیاد دەکا بەم شێوازە ئەبێ حەماسەت و دڵگەرمیمان هەبێ بەرامبەر بە قورئان لەگەڵ ئەوەشدا، وما خلقت الجن والانس، دوو دیوی هەیە، دیوێکی هەیە شاراوەیە پەیوەندی بە ناخی ئینسانەوە هەیە، واتە پەیوەندی بە دڵی ئینسانەوە هەیە، یەکێک لەوانە چیە ئەوەیە کە نیەت سافیە لە هەموو کردەوەیەکا، حەت رێت کرد بەناو بازاڕە بە نیەتی عیبادەت رێبکە، سەلامت لە کەسێ کرد بە نیەتی عیبادەت بیکە، چونکە ئەجرت بۆ ئەنوسرێ، لەگەڵ ئەوەشدا کۆمەڵێ تر کردەوەی چاکی ئەم دڵە هەیە فەزڵ و گەورەیەکەی زۆر لە کردەوەکانی جەستە زیاترە و بێ بیکەین بە کردار ئەوانە بۆ نمونە ڕەحمە سۆزە خۆشەویستیە لێبوردەییە ئەوانەی کە لە ناخەوە بەزەییە ئەوانە هەمووی لە دڵایە عەقیدەیەکی پاکە تەوحیدە بۆ خوای پەروەردگار ئەمانە چین ئەمانە هەمووی ڕەبتی بە دڵەوە هەیە ئەگەر ئەمانەت قایم کرد ئەوجا ئەم دڵە ئیشی چیە ئیشی ئەوەیە تێ ڕەنگ ئەداتەوە ئەم دەستانە وا ئەکا بەزەیی بە خەڵکا بێتەوە ئەم چاوە وا ئەکا ڕەحمی بەرامبەر بە خەڵک هەبێ ئەو زمانە وا ئەکا کە پاراو بێ کە خەڵەت نەیە بە دەست بەسەر ئەو زمانەیە هەمیشە شتی باش بڵێ هەمیشە شتی چاک بڵێ هەمیشە شتی جوانی لێ دەرچێ لەگەڵ ئەوەشدا ئەو قاچانە حەدی چیە بچێ بۆ کارێکی خراپ حەدی چیە بچێ بۆ خراپەکاریەک بۆیە ئینسان کاریگەری قورئان یا کاریگەری ئەو عیبادەتە لەسەر دڵیا بەم شێوازە ئەبێ لە ژیانی ڕۆژانەیا زۆر زەرورە ئێمە مامەڵەمان لەگەڵ دینەکەمان بە شێوازێکی کرداری بێ سەیری هەر شتێکەکەین سەیری هەر حاڵت و کەوتێکی ژیانەکەین تۆ وەکو عیبادەت سەیری بکە و دڵنیاش بە عیبادەتە ئەوەتە خوای پەرۆگارە فەرمێت کە عیبادەتە کاتەکانی تۆ حاڵەتەکانی تۆ یەکێک لەوانە پێتان سیر نەبێ بەڕێزان خەوتن عیبادەتە هەر تۆ ئەچی ئەخەوی بۆ تۆ عیبادەتە بۆیە سیرەکەی پێغمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کاتێ معادی کوڕی جبل لەگەڵ بۆ موسی اشعری ناردی بۆ یەمەن بوون بە دوو بەشەوە بەشێکیان لەم لاو بەشێکیان لەولا جاە چون سەردانی یەکتریان کرد معادی کوڕی جبل چون سەردانی کرد لەوێ کاتێک کە کەوتنە گفتوگۆ قسەکردن یەکێک لەو قسانە ئەوە بۆ ئەمەیان وت بۆیە کاک ئەبوو موسا لێی پرسی وتی من شەوەکەم کرۆتە دوو بەشەوە بەشێکیان بۆ ئەوەیە کە هەستم قورآن بخوێنم و زیکر و یادی خی پەروەردگار کەم و شەونێش بکەم بەشێکی چاکیشیم داناوە بۆ خەوتن و هەروەها ئەمە قسەی ئەوە وتی خەوتنەکەشم بە عیبادەت حساب ئەەکەم وا ئەزانم خی پەرۆگار پاداش مەدات و لەسەرەوەی کە ئەخەوم لەبەروی ئەم جستەی من حەقی لەسرم هەیە پێویستە بخەوم ئیسراحەتێکی باش بکەم بۆی بەیانی جم و جوڵ و وە هەروەها حەماسەتێکی چاکم هەبێ بۆ ئیش کردن چونکە ئیش کردن لە ئیسلاما عیبادەتە ئیش کردنێ کە خیانەتی تیا نەبوو فێڵی تیا نەبوو دزی تیا نەبوو غەشی تیا نەبوو عیبادەتە خوای پەروەردگار دەستی کەسێکی بەرز کردۆتەوە کە ئیشی کردووە وتوێتی خوای پەروەردگار و پێغەمبەرەکەی ئەم دەستەی خۆش ئەوێت. بۆیە زەرورە بەم شێوازە مامەڵە لەگەڵ دینەکەی خۆمانا بکەین. بۆیە لە هەموو هەڵسوکەوتەکانمانا، لە هەموو جوڵەیەکمانا، لە هەموو حەرەکاتێکمانا با وەکو عیبادەت سەیری بکەین. یەعنی ناکرێ تۆ ئەو هەموو نوێژە ئەکەی، ئەچیتە ناو نوێژەوە، ئەو هەموو شەو نوێژە ئەکەین، ئەو هەموو فەرزە جێبەجێ ئەکەین، ناکرێ تۆ بچیتە ناو نوێژەوە نەزانی بۆچی نوێژ ئەکەی. ناکرێ لە حیکمەتەکانی نوێش تێنەگەی وەکو لە سەرەتاوە باسمان کرد تەسەور کەن جارێکیان ئافرەتی قسەیەکی جوان ئەگێڕێتەوە دەڵێ لە ناو نوێژا بووم نوێژم ئەکرد دوو مناڵم هەبوو یەکیان بچووکتر سێ ساڵ چوار ساڵ و یەکیشان دە ساڵ ئەڵێ بچووکەکە زۆری زعاجیە کردم هەر بە چواردەورما هاتووە چوو ئەچۆ بەر نوێژەکە هاتم لەوە کراسەکەی ڕاکێشام گەورەکە قسەیەکی کرد وتی واز لە دایکم بێنە لەگەڵ خوا قسە ئەکا ئەڵێ وەڵی مچورکەیەک بەلاشەمە هات هەر نەم ئەوێرات نوێژەکە هەتەواوی بکەم کە من لەگەڵ خوا قسە ئەک حەن نەم ئێرە تەوای بەش حە بەجدی من لەگەڵ خوا قساکەم بۆیە بینی ئێمە و خوای پەروەردگار چێک ئەڵا وەکبەرە ئەڵا وەکبەر ڕەبتت لەگەڵ خوا هەیە ئینسان چۆن بێ ئەم ڕەبتە بپچڕێنێ بۆیە بەڕاستی ئاوها لە نوێژەکان و لە عیباەتەکان و لە هەڵسوکەوتەکانمان تێگەیشتین هەمیشە خی پەروەردگارمان لە یاد دەبێ هەر کەسێ خی پەروەردگاری لەگەڵ بوو لە هەموو هەڵسوکەوتێکە قەت تووشی تاوان نابێت لە کۆتاییشا ئەمەوێ ئەوە بڵێم، هەر کەسێ تووشی تاوان بوو، هەر کەسێ تووشی خراپەکاری بوو، هەر کەسێ تووشی موسیبەتێک بوو، ئەی خوای پەروەردگار ڕەحم و دەرگاکانی دانەخستووە، وەرەوە بۆ مزگەوت، وەرەوە بۆ نوێژەکانت، وەرەوە بۆ عیبادەتەکانت، یەک سوجدە بەسە بۆ تۆ وەی خوای پەروەردگار بەس بە ڕاستی بیکەی، بۆی خوای پەروەردگار لە گوناهەکانی پێشووت خۆش بێ. ئەم ڕەمەزانە فرسەتێکی زۆر گەورەیە بۆ ئێمە، فرسەتێکی زۆر گەورەیە بۆ ئەو کەسانەی کەوا گوناه یان تاوان یان خراپەکاریەک یان لادانێک بەوەی هاوڕێوە بەوەی ژینگەوە بەوەی دەوروبەرەوە بەوەی ماڵەوە بۆی دراوسێەوە بەوەی هەر کەسێکەوە تووشی بووبێ فرسەتێکی زۆر گەورەیە تۆ بگەڕێتەوە بۆ عیبادەتکردن بۆ خی پەروەردگار هەر کەسێک لە دنیا بتوێ لی بتوێ نەیبینێ بێ لی ڕابکەی بلێی بترسێ بێ لی ڕابکەی بەڵام بەڕاستی لە ئیسلامە فەزڵی خوای پەروەردگار و ڕەحمی خوای پەروەردگار زۆر زۆرە، لە فەرموودە قودسیەکانا هاتووە هەر کەسێک باڵێ لە خوای پەروەردگار نزیکەوە بێ خوای گەورە دوو باڵ لێی نزیک ئەبێ، هەر کەسێک بەرەو لای خوای پەروەردگار بچێ خوای گەورە بەرە هەرولە بەرەو رووی دێ، بۆیە خوای گەورە ڕێزی زۆر لە ئینسان ناوە مەکانەتێکی زۆر گەورە هەیە لە ئینسانا لە قورئانا بۆیە زەروورە ئێمە هەر تووشی هەر خراپەکارییەک بووبین، تووشی هەر تاوانێک بووبین، بگەڕێنەوە بۆ مزگەوت، بگەڕێنەوە بۆ عیبادەت، بگەڕێنەوە بۆ بەندایەتی، وەڵاهی خوای پەروەردگار لە گوناهی هەموو کەسێک خۆش دەبێ بەو مەرجەی نەگەڕێتەوە سەر گوناهەکەی. بۆیە زۆر زەروورە هەرچییەکمان کردبێ لە دونیایا، هەرچی خراپییەکمان کردبێ، خوای ئێمە زۆر لە خراپەکاری گەورەترە، خوای ئێمە و ڕەحمی خوای پەروەردگاری ئێمە زۆر لە حەموو خواکانی سەر زەوی گەورەترە کە هەر یەکە خوایەکی بۆ خۆی دروست کردووە زەرورە ئێمە بەم شێوازە تەعامول لەگەڵ خوای پەروەردگاری خۆمانا بکەین کە ئەو هەموو مەخلوقاتە عیباداتی بۆ ئەکەن لەناو هەمووشیانە ڕێزی لە ئینسان ناوە ئینسانیش ئەگەر خراپەشی بەرامبەر کا خوای پەروەردگار بە نەصی ئایەتەکان و فەرموودەکان خوای پەروەردگار لێی خۆش دەبێ بۆی بە پاکی بگەڕێتەوە بۆ لای خوای پەروەردگار چەن جوانە کاتێک ئەچیتەوە بەردەم خوای پەروەردگار چەن جوانە تۆ شانازی پێ بکەی بڵێ خوایە لەبەر خاتری تۆ بەڕۆژوو بووم خوایە لەبەر خاتری تۆ نوێژم کرد خوایە لەبەر خاتری تۆ یارمەتی فەقیرێکم دا یارمەتی هەژارێکم دا یارمەتی نەدارێکم دا دەستی کەسێکم گرت کەسێکم گرت نەمێشت بچێ بەرەو خراپەکاری کەس دەستی کەسێکم گرت هاوردمەوە بۆ ناو مزگەوت ئەمە بەڕاستی هەمووی فەزل و گەورەیە بۆ ئینسان فەزل و گەورەیە بۆ ئێمە ئەوەی کە فەزڵ و گەورەیەکەی ئێمەش گەورەتر دەکا چیە؟ ئەم ئاینی پیرۆزی ئیسلامەیە بەڕاستی ئێمە سەیرەکەین کە کردەوەکانمان بەم شێوازەیەک بە حەوسەد و زیاتر خوای پەروەردگار پاداشمان لەسەری ئەداتەوە چۆنەبێ ئینسان ئەم ئەم ئەم ئەم فەزڵە گەورەی خوای پەروەردگار لەبیر بکا چۆنەبێ ئینسان ئەم ڕەحمە گەورەی خوای پەروەردگار لە خۆی بپچڕێنێ چۆنەبێ ئینسان بە شێوازێک بێ یان بە حاڵەتێک تەعامول بکا خۆشەویستی خوای پەروەردگار لە خۆی بڕەنجێنێ، خۆشەویستی پێغەمبەری خوا لە خۆی بڕەنجێنێ. پێویستە ئێمەی موسوڵمان هەمیشە و هەموو کاتێک لە هەموو جوڵەیەکی ژیانمانا لە خزمەتی خوای پەروەردگاری خۆمانا بین و لە خزمەتی دینی پیرۆزی خۆمانا بین، دینەکەمان بە گەورەیی ڕابگرین، بە بەرزی ڕایبگرین، جێگای شانازییە، جێگای هەموو ڕێزێکە و جێگای هەموو خۆشەویستییەکە بەڕاستی دینی ئێمە پڕێتی لە جوانی، پڕێتی لە بەندایەتی، پڕێتی لە کاری باش. خوای تبارک و تعالی بۆ خاتری ئیسمی عەزەمی بۆ خاتری ناوە جوانەکانی لێێ پاڕێینەوە یارمەتی دەرمان بێ بۆی بتوانین باشترین و چاکترین و پاکترین و عیبادەت بۆ خوای پەروەردگاری خۆمان بکەین یاڕەبی خوایە بۆ خاتری ناوە جوانەکانت عاقیبەتمان خەیر بکە لە گوناهەکانمان خۆشبە یارمەتیمان بە بۆی بتوانین باشترین و چاکترین عیبادەت بۆ تۆ بکەین خوایە گیان تۆ لێمان ڕازی بە ڕۆژی ئەم مانگی پیرۆزی ڕەمەزانەمان لێ وەربگرە یا رب العالمین عیبادەتەکانمان ڕکوع و سجود و شەونوێژ و تەسبیحات و تەواوی ئەو عیبادەتانەی کە ئەیکەین نزاکانمان هەر هەموومان لێ وەربگرە خوایە گیان بۆ خاتری اسمی اعظمت آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم رحمنا یرحمکم الله

لە ڕۆژەکەی و لە شەوەکەی، بە ڕۆژەکەی کە بەڕۆژووە بین، لە شەوەکەشی کە شەوی قەدرە، بتوانین ئەم شەوە لە دەست خۆمان نەدەین. ئەم شەوی قەدرە بە ڕاستی زۆر زەروورە ئێمەی مسوڵمان پاداشت و خەزێنەیەکی گەورەی لەسەر وەربگرین کە خەیری هەزار مانگی هەیە و ئایەتەکانتان زۆر بۆ خوێنراوەتەوە لەسەری. کە ئەفەرمێ خیر من الف شهر ئەم خیر من الف شهرە بەڕاستی ئێمەی مسوڵمان یعنی نابێت بە شێوازێک لێی دەرچین لە ئەخیرا نەمانتوانی بێت ئەم پاداشتە گەورە وەربگرین پاداشتێکی زۆر گەورە و کاتێکی زۆر کەم خیری هەشتا و سێ ساڵ و ئەوەندە مانگ بەچی بە چەند شەوێک ئەوە شەوێکی تریشی مانڕۆی دوو شەوی مانڕۆی هەشت نۆ شەومان ماوە لە بەردەستا بیکەینە فرسەتێکی زۆر گەورە بۆ خۆمان هەتا ئەتوانین دانیشین هەتا ئەتوانین بمێنینەوە لە خزمەتی خوای پەروەردگارا چونکە بەڕاستی پاداشتێکی زۆر گەورەیە ئەو شەوەیە کە بەرنامەی بەشەریەت خوای تبارک وتعالی هێنایە سەر ئاسمانی خۆمان. بۆیە زەرورە لە لەوح المحفوظەوە هێنایە سەر ئاسمانی خۆمان بۆیە زۆر زەرورە ئێمەی مسوڵمان بەم شێوازە مامەڵە و تەعامول لەگەڵ ئەم دەشەوەیە بکەین زۆرترین خەیری تیا بکەین ئەوەشی نازانێ قورئان بخوێنێتەوە هەموو شەوێ لەش مامۆستایەکی بەڕێز پێشنیارێکی جوانی کردبوو فەرمووبووی هەموو شەوێک ئەگەر توانیت پێش ئەوەی بخەویت یان لە شەوی قەدرا بووی سێ جا قل هو اللە احد بخوێنە بۆی پاداشتێکی گەورەی لەسەر وەربگری ئەگەر توانیت خەیرێکی کەم بکە ئەگەر توانیت زیاتریش خۆ باشتر وە هەروەها بەردەوام زمانت پاراو بێ بە استغفراللە ئەو دوعا گەورەیەی کە پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم فەرمێ لە مانگی ڕەمەزانەوە دە شەوی کۆتاییە خۆی کردوێتی بە بەردەوامی با لەسەر زمانی ئێمەش بێت اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا بۆ خەڵک و عنی بۆ خۆت ئەگەر کردت بۆیە بەڕاستی ئەمە با زۆر بەسەر زمانمان بێت، ئەمە یەکێکە لەو دووعا گەورانەی شەوی قەدر، با لە دەستی خۆمانی دەرنەکەین و گرنگییەکی زیاتری پێ بدەین، بە شەوق و زەوقەوە بڕۆینە خزمەتی و هەروەها دڵخۆش بین بەوەی کە خوای پەروەردگار مەبەستێتی ئینسانەکان بە یەک کردەوەی یەک کۆمەڵ کردەوەی زۆرەوە بگەڕێنەوە بۆ لای خوای پەروەردگار، لە سەردەمەکانی خۆیان خەڵک هەبوو هەزار ساڵ ژیاوە، حەوت سەد ساڵ ژیاوە، نۆ سەد ساڵ ژیاوە، ئێمە تەمەنمان کەمە، بۆیە دەتوانین بەم عیبادەتە گەورانە بگەین بە ئاست و مەقامی ئەوان بە چی؟ بەوەی کە بۆ نمونە تۆ شەوێکی لەیلەت القدرت بەنیسی بەبێ هەشتا و سێ ساڵ خێرت بۆ دەنوسرێ لە نەتیجەیا سەیرەکەی لەوانەیە لەوانیش پێشتر بکەوین بۆیە زەرورە ئێمە بەم شێوازە مامەڵە و تەعامول لەگەڵ شەوی قەدرا بکەین خوای تبارک وتعالی بیکاتە قسمەتی هەر هەموومان بۆ خاتری ئیسمی ئەعزەمی.